Ýok. Elini galdyr, özüm boş içem. Boşmy? Boş özüm. Juma dost, gürlemän bolaý-da, sen aşakdan görýäň, oho, men ýokardan görýän. Görüňok, içinde süýt bar-a. Süýt bar. Makdaşkal süýt bar, dört bar. Görüňok, ateş bar.

Arça ýüzüňi görüp gaçyp gitdiler-ä, heý! Hansynyň? Aňa syr dädin. Ýekeje maşynam barmady aýalça. Abraýyma, abraýyma diýip. Juma dost, mende bir pikir bar. Näme pikir?

Ýogsa-da mende bir pikir bar. Ýöne maşyny saklajakmy? Ýok, howjaň etjek. Kime? Gurt kafe. Onsoň gelip alyp gitýän bolar bizi. Gurda jaň edýän gerek zatlaryňy aýdýaň getirip berýärler. Suwam bar dämi? Hemme zat. Suwam bar, iýmek-içmegem bar. Pizza-da bar.

Arça ally! Arça tutdy arçany! Gurdaýly gurda! A gurda jaň etdänle benim şagala jaň eden bowaz. Tirkende gurda jaň edip donu ýapyşda sakla meni. Näme sen gaýyn? Ay hemme wagt gurt gurt kafe gurt! Urt kafe diňleýä owo salam aýdyberiň pizza oho ähä ýany bilen iki sany ýedi çynar berekella başga näme gerek hmm şaşlyk bolýa bolýa bagyşlaň ýekejen salgyňyzy aýdaýsaňyz ýekejen garaş urt kafe diňleýä saňa diýemok muňa urt kafe owo owo owo häzir garaş garaş garaş aýlaýa näder ýekejen turuň ýekejen çäk salgyňyz Mhm. Sen kim ma berdi? Kim ma berdi? Al ne derrew taýýarlan ugradyň. Bolýa. Mhm. Alýa gurt gawe diňle ya. Hawa. Sil kimi gurt? Degişgen ekeniňiz berekella berekella bolýa bolýa. Mhm. Aýdy beriň. Oo. Halo, aha, şeýle-de original kolo bolýa, başga. Häzir ýekeşemiz Diňleýän, diňleýän, häzir aýlaýan saňa-da. Bolýa, bolýa, garaş, ýekeşemiz Ýok, sen däl, sen Helagyz bärik. Me, derrew taýýarlan ugradyň, u baryp barýa şu wagt. Aha, diňleýän, aýdyber, gurtka. Hawa wa wa. Boldy boldy boldy. Arkaýyn bol. Ýeke çemyn. Alýo. Bilýän bilýän. Gurt kafe. Diňleýän. Häzir. Saňa daýdaýan saňa daýdaýan. Başga. Aýdyber. Mhm. Onsoň. Onsoň. Alýo. Fik. Saňa däl. A a ene. Alýo. Boldy boldy boldy. Hökman. Alaryn. Aha. Saňa daýraýan. Saňa, saňa daýraýan. Häzir. Mhm. Bolýa. Başga. Ha. Boldy, boldy, elizim. Soňra gaýla. Alýo. Alýo. Diňleýär. Häzir aýlaýa, aýlaýar, garasyn. Hawa. Näme? Ben çölde. Suw getirin bize, suw getirin bize. Ha, pizza, pizza. Pizza da. Bahar badam sarga. Ha, ne bu? Kola şuna yedigen. Josh, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Coca-Cola qara gapagmy? Ya qızıl gapagmy? Aydıp bilersiňiz. Goşa çuna, kola çuna. Tapawut. Näme? Iň soňkuda nahar. Iň soňkusyndan ýel ajöllik. Getirin bize, iň soňkusyndan. Getirdi. Hazır.

Bol yalay ho cuma kaka. Senin gön katı görüp başlayan. Bela sana o olsun dedim o. Deme yer tire çen şu gumun içinde geçirmeli mi? Men günem. Gawry, gawry maşynada näme etdi? Bir ýazykdan är ölmez diýipdirler. Şoň üçin hem sen darykma. Be! Sen taýan atralam bolýaňmy?

Öçdi. Öçdi. Barýa döşdi.